na umuthi ndiri wiki ni njarirwo ni ezra ezra murawi is in the house ezra hallo kwirwo atia mani utina uru ekarumba uka ukiinaga nä ndoka ngäinaga na ndĩ- nĩ nyendete kũina by the way Ĩ. nĩ nyendete kũina mũno mũno mũno makĩria Ĩ. na he rwĩmbo ingĩenda tũthikĩrĩria o rĩu ndoka Ĩ, o rĩu ũka ũkĩinaga. ngĩinaga rĩ Ĩ. nĩ rwĩmbo rũkenagia ngoro yakwa Ĩ. na nĩ rwĩmbo rũndathimaga mũno Ĩĩ. rwĩmbo nĩ rwa martin wa janet martin wa janet mena mũndũ ũgwĩtwo magishi Ehe. nĩ rwĩmbo mainĩte rwĩmbo rũthaka mũno ngwĩcia rwĩtagwo nĩ mehia rwĩmbo rwĩtagwo nĩ mehia rwĩmbo rwĩtagwo nĩ mehia tiguo karwĩmbo gaka ezra mũrawi oka akĩinaga It's a very nice piece nĩ rwĩmbo rũthaka mũno reke tũ- tũguthũke harĩa he martin wa janet

koguo ũ- mũ- mũ- mũndũ ti macini nĩ anakũranwo nĩ mũkũrane nĩ mũkũrane nĩ hsc in fact ndagĩka-inĩ ĩno rĩ Eh. tu- nĩ ta tũramũrĩka state house tũkĩaria ũhoro wa- wa Ja- wa- wa janeti tondũ nona mũndũ nĩ Yeah, hsc hsc eh? We. nĩ hsc Reke tũigue tareka tũkaigue tũkahutie

so mũndũ resemblance Mm. ya ũrĩa ngai ahana Mm. i think na nĩ ũkũndarĩria na nä tå rä rora hau ha- re- reke tumbe må ndå hana ta Reke tumbe mũndũ hana. ithuĩ hau nä ngoo na horo naho Ĩĩ. he handå ngoo na horo må no naho nä tå rä hamũrĩka nä tå rä hamå rä Nĩ tũrĩ hamũrĩka. atirå matini akauga haha ma- eh, eh, eh. hĩndĩ ĩrĩa mĩkwairio mũno na mũrungu akĩrurũkwo aria ngai magĩikũrũka magĩciara na irĩtuothe waciarirwo imũndũ nene ciana na marimũ ciana icio ciarĩ rũrĩrĩ rwa moabi na rwa amoni ĩmenya ati ciana icio Eh, hau rĩ Eh? hau rĩ Eh. the story is very nice the flow is very nice Mm. no no nĩ harĩ handũ hatarĩ ho So hau hau nĩho ngwendaga tũrore wega mũno, tũrore andũ aya maciarirwo mahana ta marimũ, maciarirwo at what time na metagwo atĩa, tũcoke tũrore Amoni nake aciarirwo at what time na through which process. Nĩgetha rwĩmbo rũgĩe na rĩrĩ, Ĩĩ, na- rũgĩe na na cama context, na ĩĩ, content ĩĩ, yaguo, ĩĩ. nĩgetha ndũĩ rĩu tũkĩ- tũkĩaria rĩ na kana tũkĩhu- eh, tũkĩina rwĩmbo rĩ tũkoragwo tũkĩhunjia na wanaigua mũndũ akiuga kĩgoco nĩ irio cia Ngai, kĩgoco nĩ irio cia Ngai. So rwĩmbo

amũthondekete e- e- eta just like nĩ ta instrument we mwene we mwene arĩ We mwene nĩ instrument we of a mwene arĩ kind. music we mwene arĩ music Yeah. atĩ ona movement ciake Yeah. uh, ciarĩ like music itself we mwene rĩ nĩ mi- nĩ instrument nĩ fulani nĩ ministry ng'ima Ii, mm. ati ati kuoya tu mathagu make i think one day we will look at mm. lucifer mm. na tumenye lucifer no mm. na in fact ni ni ni tufati gwetha time yo mm. tukurane between njata ya rucini na njata ya kiwari mm. tondu hau niho tungihota gukuranira mm. lucifer wega mm. muno mm. na niguo ngukwiraga rwimbo ruguconnectaga na ni rukoragwo rugu pass message koguo angĩkorwo message ya rwimbo ndĩngĩkorwo ĩrĩ very correct no kũgĩe na mwana ũngĩnyita rwĩmbo rũu ore mũno athiĩ akaheane ndũmĩrĩri o ĩyo ĩrĩ rwĩmbo-inĩ rũu Mm, mm. very innocently Mm. ona kana ona mũndũ mũgima Mm. tondũ rwĩmbo nĩ rwa composerwo nĩ composer Mm. no nĩ amĩkire ka mistake O kanini kanini, ka o- mistake kau rĩ gagatũra gakururĩtio mũno mm. I will give you- I will give you a good example andũ nĩ mamisquotaga bibilia makauga atĩrĩrĩ atĩ atĩ mũ- mũtigecirie jesu okire kũgarũra watho wa musa ndokire kũũtharia no ekire kũwĩkĩra hinya ũguo nĩguo andũ maugaga Ĩ, nĩguo kwĩragwo. Ĩ, okire kũwĩkĩra hinya Ĩ, Ndoka nĩguo nginya gũtirĩ mũndũ kwĩrĩtwo. ekinyĩria akauga ĩ okire kũwĩkĩra hinya bibilia ndiugaga jesu okire gwĩkĩra hinya Mm. yugaga jesu okire kũhingia nĩgetha thĩinĩ wake tũkorwo twĩna ũkinyanĩru okire gũkinyanĩria ndokire kũhingia yani yani ndokire gwĩkĩra hinya I mean, okire kũhingia, ti gwĩkĩra hinya, okire kũhingia. Na nĩkĩo andũ arĩa matangĩarĩanĩirwo nao hĩndĩ ya watho, Mesia nĩ arĩanagĩra nao na akanyuanĩra nao. You get that? Kwoguo Martin we mwene arageria gũtwĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩa thĩ kwaingĩhire andũ, and it is very true, rĩrĩa kwaingĩhire andũ, na andũ makĩambia gũtherema, na maũndũ magĩthiĩ na mbere na kwagĩra, ũririkane haha nĩ in the creation, Adamu nĩ aingatwo mũgũnda-inĩ, andũ nĩ maroka rĩu mambĩtie kũingĩha oro kahora o kahora. Na nĩ harĩ kaũndũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩ understand atĩ o ũrĩa andũ mokire maingĩhĩte initially marĩ handũ hamwe. Kwoguo o ũrĩa mathire maingĩhĩte magĩire na kĩndũ gĩtagwo the spirit of adventure. Makĩambia kwĩyũria what is beyond matu marĩa tondũ nĩ maingĩha kwoguo makĩambia gũthiĩ.

ariũ a ngai macũthirie marĩ igũrũ makĩona atĩrĩrĩ andũ aya nĩ maragana yes no nĩ maciarĩte ciana thaka mũno na kaũndũ gaka nĩ karagũtarĩria kaũndũ kanini mũno no kũhũthĩke araika nĩ mokaga maka interact na men it is very possible very possible atĩ nĩ mokaga maka interact na men Na possibility ya ũndũ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ mũ- mũraika ena power ya gwĩcenjia gwĩcenjia form yake okorwo okorwo nĩ ta mũndũ agoka okorwo nĩ ta mũraika agoka mathagu makehera i know Au- akahana o mũndũ akahana o mũndũ ona nä akuoya thura ta yaku tondå nä må raika they have the, the power to transform themselves koguo nä mokaga magaikarania na andå na o rä rä a maikaranagia na andå rä magäkinya handå makäona ai airä tu aya nä mathakarire må no nä twä oere airä tu aitå ithuä twĩhikĩrie ũngĩthoma ithu- the, the book of enoch yugaga marĩ araika ta magana merĩ matongoretio nĩ mũraika wetagwo ezekiel na marĩ araika ta magana merĩ na mokire me in groups of 10 10 10 10 na in groups of 10 matongoragio nĩ mũraika ũmwe i will give you that history Mm, mm. another day Ĩĩ. no nĩ ngwenda tũthome nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria ithathatũ Ĩĩ. kĩambĩrĩria ithathatũ Nĩgetha- Genesis. yeah, genesis chapter number 6 ũngĩhota kũmĩona eh, uthome vasi ici ngũkwĩra Ĩĩ. nĩgetha tũhote kũmenya context ya rwĩmbo rũu rĩ kana Ĩĩ. kavasi kau rĩ Ĩĩ. the other part of the song is very correct Ĩĩ. no gako- ga- ga- gapati kau rĩ Mm. is very misleading tũtikĩhũtika pati kau rĩngĩ basi d- mwĩra tũthomete genesis gatirĩ na thĩna hĩndĩ ĩrĩa mĩkwairio mũno na mũrungu akĩrurũkwo aria ngai magĩikũrũka magĩciarana irĩtuothe maciarirwo imũndũ nene ciana na marimũ ciana icio ciarĩ rũrĩrĩ rwa moabi na rwa amoni ĩmenya matũmire wĩkũrũkie mwaki na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mambĩrĩirie kũingĩha gũkũ thĩ Mm. na magĩciarĩrwo airĩtu rĩ Mm. ariũ a ngai makĩona atĩ airĩtu a andũ nĩ athaka magĩkĩhikia o arĩa methurĩire matuĩke aka ao Ũ- ũngĩthikĩrĩria rĩ na rwĩmbo ũrĩa rũrathiĩ rĩ

o o nĩ mwĩrĩ o ũguo ngai akiuga mũndũ ũyũ kũringana na ũrĩa ndĩmũmbĩte rĩ ndakinyĩte hau ndarĩ na capacity ya withhold that power at this time nor ever nwanyita koguo akiuga nĩ ngũrakara mũno na, na, na nĩ ngũigua ũru mũno koguo akiuga roho wakwa ndũngĩtũra ũgianaga na andũ na rĩrĩ mĩaka ĩrĩa marĩkinyagia ĩgũtuĩka igana rĩa mĩrongo ĩrĩ koguo man haha nĩho arengeirwo mĩaka

kũrĩ airĩtu a andũ nao airĩtu acio makamaciarĩra ciana nacio ciana icio rĩ nĩcio njamba iria ciarĩ cia tene o andũ marĩ igweta nĩ wacio nĩ wa janet araiga harĩa nĩ wacio Mm. kĩruka kĩũru mũno Mm. kĩruka kĩa eh, kĩa andũ kĩũru mũno Mm. gĩtagwo kĩruka kĩa andũ metagwo anefili Mm. ũngĩthoma verse 4 nĩ irauga Mm, mm. irauga atĩrĩrĩ verse 4 Mm. the nephilims Mm. were in the earth in those days And also after that, when the sons of God came unto the daughters of men, and they bare children of them, koguo metagwo Anephili, the Nephilims. Koguo ariũ a Ngai moka, the angels intermarried with human, Mm. magĩciara ciana ciahanaga marimũ. Mm. Eh, ciana icio rĩ Mm. ciarĩ rũrĩrĩ ciarĩ kĩruka kĩa anefiri Mm. kĩarĩ kĩruka kĩa anefiri and we have to understand that koguo martin wa janet agĩtura atĩ cietagwo amoni na moabi rĩ

twĩrĩ twa ciana icio ciarĩ rũrĩrĩ rwa amoni na moabirĩ na nä twarĩkia gå thoma rä tuona metagwo anefirire Mm. rĩu nĩ tũbatiĩ kwĩyũria atĩrĩ moabi na amoni maria mm. tareka tũrome thĩinĩ wa kĩambĩrĩria Ĩ. genesis 19 genesis 19 genesis 19 eh, ũngĩthoma from verse no twambie verse 30 30 eh, verse 30 Eh, ino ya lote Ĩĩ. nĩ ndũnyiti atĩrĩrĩ Mm, eh, ngai we mwene rĩ Mm. nĩ aikũrũkia araika mm, na araika aya rĩ Mm. mathiĩ kwa mũndũ gwĩtwo roti Mm. tondũ roti aikaraga itũra rĩa sodomu na gomora ĩĩ, kũrĩa Lot- kwarĩ kũrũrũ kũrĩa mũno kwarĩ kũrũrũ mũno Mm. roti we mwene rĩ Mm. arĩ na mũtumia na airĩtu erĩ airĩtu aya erĩ rĩ nĩ morĩtio kana no mahike na ngwĩciria magetĩkĩra to he handũ ũngĩthoma nĩ ũkũigua roti akĩaria na anake arĩa marĩ mahikie airĩtu ao nigetha gutikage mundu unge confuse hau guo no ni hari handu arauga airĩtu aya akwa no ndĩmũnengere to matire monana na arume koguo na ngakũrio morĩtio no matiekite matiekite uhiki rĩ Mm. I- i think matie kuringana na desturi na mira rĩ matiekite uhiki tondu haha marono marĩ very virgin nitwanyitana nigetha

Na ũririkane, mũtumia wake nĩehũgũrire, koguo ahonokire Loti na airĩtu ake erĩ. Ũcio nĩ- mũtu- mama tũmũtigire icumbĩ So, na harĩa. mama tũmũtigire ihiga rĩa cumbĩ. na njiguaga no rĩo nagwo mbende ihiga rĩu is it? tũrĩkĩhiũka oho iyũka itũra rĩu rĩa sodomu njiguaga rĩ- rĩkoragwo rĩhana kĩmaĩ Ihiga rĩu? thĩ yahũrirwo na rĩgĩtigara thĩ yahũrirwo ĩkĩgĩa akiri so rĩu nona loti we mwene rĩ itũra rĩrĩa rĩakuhĩrĩirie sodomu na gomora rĩ rĩetagwo zoari koguo acũthĩrĩria itũra rĩa zoari auga nĩ ngũthi itũra rĩrĩa rĩ nĩ ũndũ wa guoya ũrĩa rĩ agĩtigĩra gũikara itũra itũra gatagatĩ kana itũra-inĩ rĩu akiuga niĩ ũrĩa ngwĩka nĩ kwĩhitha ngwĩhitha koguo akĩingĩra cave akĩingĩra ngurunga agĩikara kũu na ndũkariganĩrwo nĩ roti na airĩtu ake aigana Erĩ. so makĩambĩrĩria raibu yao itũra-inĩ oro rĩu ũngĩthoma verse

eta master ciana ciake itiabati kwĩgĩrĩra akaao kuma kwĩ ngombo Mhm. nĩ wanyita koguo onake roti tondũ nake roti arĩ master thĩinĩ wa sodomu na gomora tondũ akĩrĩ na ũtonga wake andũ othe makĩrĩkia gũthira it was very difficult airĩtu aya mathi kwa mama wao iburahimu makeyoere arũme kũrĩ ngombo icio twanyitanĩra Ii. it was very difficult for them kũringana na culture yao Ii. no kũndũ kũrĩa mangĩathire kwĩ hakuhĩ mũno mangĩathire kwĩ iburahimu korwo iburahimu

kũringana na ũrĩa mũtugo ũtariĩ, tondũ nao arũme arĩa maarĩ kuo ngwĩciria a mahinda mau othe matiagĩkuĩrĩire Sodomu mm. tondũ mahũrirwo magĩkuĩra kuo mm. othe so macũthĩrĩria rĩ makiuga atĩ tũgwĩka atĩa nĩgetha mbeũ itũ ndĩgathire koguo marĩ o erĩ magĩciria ũrĩa mũkũrũ akiuga atĩrĩrĩ tondũ rĩu nĩ gũikarĩte ũguo rĩ tũgwĩka atĩa reke twĩke atĩrĩ nĩ tũhe mm. ithe witũ ndibei amenywe na nĩ tũgũcoka gũkomania nake nĩguo tũtũrie mbeũ ya ithe witũ they wanted to preserve their generation and their class kĩrathi kĩao nĩ mendaga gũkĩmaintain properly koguo reke tũ- tũkome na ithe witũ nĩgetha ũhoro ũyũ witũ wa family will remain between families mm. but it was an abomination marĩkia gũkoma nake rĩ mm -hmm. ũngĩthoma verse 34 nĩ gũkwĩra mm. ũcio mũkũrũ akĩhe ithe ndibei mm. agĩthiĩ agĩkoma nake na kũgathe gaka nĩ kathe kangĩ ndikwenda gathe ku- gaka ona kũrĩ by the way rĩ. mandĩko marauga atĩrĩrĩ akomire na mwarĩ no na rũcinĩ agĩũkĩra ndamenyire rĩrĩa mwarĩ arokire na rĩrĩa mwarĩ arathire ndahũgirie ndahũgirie ona kĩ no nĩ amenyire hena ũndũ mekire ndakĩmenyire nĩwe wagĩkirie ũhoro ũcio Ai, ga- kahe no- no ndibei mũrũ wa ngai no ndibei kweri ona ona ikigagĩrĩrwo ona tegũgĩitwo thĩ ya mwana Yarĩ- ndĩtagwo rĩ yarĩ ndibei kari tondũ mũndũ ndaramenya nĩ akomire na arĩ yake ndaramenya nĩ akomire na mũirĩtu wa mbere tathoma verse 30 35 magĩkĩhe ithe wao ndibei ũtukũ ũcio Ehe. o naguo Ehe. nake mũirĩtu ũcio mũnyinyi Mm. agĩũkĩra Mm. agĩthiĩ agĩkomania na ithe nake ithe ndaigana Mm. kũmenya rĩrĩa okire gũkoma na rĩrĩa okirire And, and he perceived not when she lay down Eh. nor when she arose reke ngwĩre ndahugirie mũndũ wa njano agũbangĩre nawe omake ndikwenda tũingĩre hau mũthenya wa no ũmũthĩ tũrĩingĩra ndagĩka mũthenya ũngĩ no loti ndamenyire airĩtu magĩũka na airĩtu magĩthiĩ ũrĩa mũkũrũ agĩka ũguo ũrĩa mũnyinyi nake agĩka oro ũguo rĩu airĩtu aya marĩkia gwĩka oro ũguo rĩ tondũ kĩrĩa mendaga nĩ mbeũ rĩ no ririkane ha maandĩko mararia tarĩ kĩama kĩaringĩkire o rĩmwe wa no ithuĩ na common sense citũ no tuge atĩrĩrĩ it is- it- it may be

but no tuone kwahoteka no gũkorwo mm, nĩ nĩ gwaceracerirwo no korwo nĩ gwacera ndibei ĩno no yanyua ithu nyuirwo tũkipu mũndũ rũme ũyũ arĩ mũrĩu Ii, nĩakundage tu. hĩndĩ ciothe tũmũkipu arĩ andũ aya mũrĩu no kanyamũ mathondekaga ũkarĩa kega Wega ũkarĩa biũ. kega ũkarĩa kega ĩni nĩ moĩ mũthe to ndemenyaga rĩ Ĩ. ũyũ ndamenyaga tũgĩũka ona kĩrĩkano nĩkĩo kĩrauga atĩ roti ndamenyaga mwarĩ agĩũka Ĩ, na agĩthiĩ na agĩthiĩ koguo andũ aya nĩ mamenyire gathuri gaka rĩ gatirĩ ũndũ no kamenyaga njohi Arabu to- ũcio- kananyuaga na gatimenyaga tũgĩũka ũcoke ũtare mũndũ rũme ũyũ ena stress itũra rĩao rĩrahũrirwo na mwaki nawe mũti na mama ũrĩa ngĩkĩhiũhĩria na mama ine mũndũ rũme ũyũ arĩ na meciria mama nĩ ihiga rĩa cumbĩ itũra awa gũkĩnjĩkĩte atĩa ũyũ mũndũ rũme arĩ na stress nĩkĩraigua mandĩko makiuga ndamenyaga mwarĩ akĩingĩra Na akiuma. na mwarĩ akiuma Mhm. we acũthĩrĩria ũguo naga ũtarĩ mori iria iratũraga sodomu na na Eh, gomora kana ngora karĩ o mama ndũngĩhota gũtendi ajawe mũkũrũ ndokora hanaga nyina biũ biũ mbathe mũkarũtie thagwo atĩa tago wa roti I mean, etagwo so gwĩkinya handũ nginya ũgĩtuĩka rĩu mũthuri

nĩ guka wao airĩtu marakoma na ithe Rĩu rĩrĩa aheirwo ndibei nĩ aheirwo ndibei gũkũ ataramenya aramenya gũgĩũkwo makiuma na gũkiumwo. magĩtonya koguo waganu ũcio rĩ tũkĩwĩta waganu rĩ Mm, nĩguo waciarire amoni mm, na ũgĩciara mamoabi moabi Mm. no ariũ a ngai rĩ Mm. ariũ a ngai maikũrũka rĩ Mm. matiaciarire amoni na moabi Mhm. ariũ a ngai maikũrũka maciarire anefiri o ta ngĩkĩmahuti tũhutĩrie hau hane biri tondũ rĩu rĩ wahota gũkiuga kĩambĩrĩria ithathatũ nenda tũtigakiurwo hsc Ĩĩ. twĩna ũru na hsc tathikĩrĩria kĩambĩrĩria ithathatũ mũhari wa kana na rĩrĩ nĩ kwagĩire kĩruka gĩetagwo anebiri gũkũ thĩ matukũ macio o na thutha wamo o rĩrĩa ariũ a ngai matonyaga kũrĩ andũ na noigua nĩ matonyaga koguo nĩ eh, continuous tense nä matonyaga koguo nä å ndå mathiaga na mbere Gũkaga. nĩ ma- maikaragwo magĩtonyaga eh, matonyaga eh, kũrĩ andũ magĩciara rĩu ciana icio cietagwo eh, nao airĩtu acio makĩmaciarĩra ciana nacio ciana icio rĩ nĩcio ciarĩ njamba iria ciarĩ igweta cia tene anefiri nĩ waya maretwo anefiri na metirwo rĩtwa rĩmwe anefili no ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa eh, ibuku rĩa joshua rĩ nĩ ũkuona nĩ maretwo ciana cia anaki hau nĩ tũrĩtarire tũmenye rĩtwa rĩrĩ the childrens of anarchy mm. cirauma kwa jebusi na whatever na whatever rĩ mm. mũndũ ũcio nene rĩ rĩtwa rĩrĩ rauma kwa and what is the definition of that no for now rwĩmbo rũrũ abatiĩ rugi atĩrĩrĩ ciana icio ciarĩ rũrĩrĩ rwa kiruka kia anefiri not ya moni na ma- na moabi Moabi. our discussion is very open angorwo hihi hena mundu ungi wonete ati ciana icio cietagwo A moabi na amoni na moabi Ĩĩ. ndwä rä u no ndokorwo hakiri context ĩngĩ ĩĩ, no ĩĩ. gå korwo nä kå rä amoni angä na moabi Ĩĩ, kana harĩa rĩngĩ magĩũkire makĩnyitana na nephilims ici no korwo nä harä ndagĩka ya mũico cindirũgĩtwo rũruka rũmwe angä korwo kwä na må ndå å ngä å ngä hota gå tå tarä ria more of this the discussion is very

ona wa- wa- wandirikania rĩrĩ Eh. he he andũ ndĩronaga ndĩronaga is it last week eh? Eh. mũndũ ũgwĩtwo